ndatongoti arege ndimbouya nditisi ndingoonowa saviro idavo bcause hey pane zvimwe zvinoisisa mustress zvekuti unopedzisira watika rega ndinoona mu ndikangoonosvitura pamwe zvinoita zvakanakaaremera ah, uri sei upenyu ah, upenyu urina nawo handitika uri sei kwabi ah, uri nani zvako ndaitoti nhasi ndinokushaya ndafara zingaite ndasvika ndafara zvinofadza izvi kutodhiniwa neupenyu shanga chiduku venaibeti chii ah, vaduku vanomuda zvakanaka kuzvikuona sei tambenge tichazvivharidzira vharidzira but ha ah, tasvika pakuona kuti ka ah, zvavada kuchingotaurika hazvo inyaiko newe ndakuremerwa senewe nyaya hanzvadzi yangu zvei iva usikona kuti makore makore awandisa here pasina kachechi pasina kanochema

Mm. ndo ndatibotirova dhira netimatransactions tane surutu mm. ndonoti ningirikini to mari dziri kufanira kuenda mangwana nemaningirikini nematrucks ari kufanira kusumuka mangwana aya inoita sei nevanhu vari kufanira kuhora ndikuziva ndakakudza nyaya yemafesi ayo vari kufanira kupiwa mari dzavo mm. Mm. Ah, but kwaiva majaiva vanga vakora vane zuro kupata anozoti kandadhakwa here eh. nauzati sandipe doro akawanda zvinaipa eh. eh. ha ndakati ndiyo munhu wangu wakandipa manyukunyuku manyuaa ndakati good apana ndiani kana musikana aigona kutambisa chiuno kunge zvawaita pai ndakabva ndafunga kuti dhara katarina majaiva akatarina ndoavanyatsoruwa wakati tira tira kwangu eh? ah, mukadzi wavana ndakauraya ka mm, aiwa eh. pana anopfekera nayo ah, eh. vana vange vasile kumadhiri hameno zvavanoita vasikana veve vanombotenga kuti hembe dzavo ah, musi mumara vasitati here mumakula imomo aiwa aiwa ndodada newo kana kwese kana kanzi international ndogona kuti nenge nauto kuenda newo kwese kwese sure mm. mm. inini ka muziva zvandakutofunga zvokuti ka tese kuti makore awanda sei hanzvadzi yangu haina mwana izvezvo anotenga dzimba anoisa muzita remukadzi uyu zvese ainini kueda kueda kuna problem aiwa ndokudanana kwacho pakutenga imba uchiisa muzita remudzimai asati akuzvarira Chine basa rei? Kana chipo chinobva kuna Mwari bedzi. Kana newe. Saka uri kushora kuti ko kana vari bhudhi vako vane dambudziko. Aiwa kana vakoma wake vamwe vese wakamboona une problem iyoyo. Hakuna problem kwedu isu. Nyangu kumba kuna ne problem. Nyangu kumba kudzimai uyu hakuna ah, problem. Ndakatotaura naye hakuna kana munhu akambotadza kuita mwana. Kuda ndibhudhi vako. Ah, waita basa. Eh, Wachiita waisa mukati. chichaweza mukati ndakuisira ka ndine zuro babalance zvino hmm. babalance hmm. achiri ah, nice ah, eh. wagona kamix chakacho wakagona hmm. samukumuka nguva imene mukuenda nogesa musikuenda kwasiyana unogona undidzisira mvura in in 30 minutes to come but tofanira kumbochoka nguva tichimbotaura tichimboona kuti majira akaita seti plus tiri kufanira unoziva tiri kufanira kuenda kufountains eh, next week eh, panosiku ndanogochwa in the staff so mm. mafriends angu but ini ndakawadza ndakati pane mukadzi wangu ndopandiri vatanzi yeye hatisi kuda tokuziva uchiuya neplus one yako ndakati inini mukadzi wangu chero kubhawa ndinoenda naye kugochgoch mm. namaboy ini ndosaka chingoti iwe upepika pauri ndopandiri nini handina handina shuwa kuti pane munhu achandiparadzanisa ini newe mm. pauri paapa apa ndiwe hatbit yangu kana iwo kana usipo ka mm. mwoyo wangu unogona kutadza kurohwa aa kwedu hakuna zvakadaro naikwavo hakuna zvakadaro saka solution yaisopa bizvoitwasitoita sei nenyaya iyi ndiudze kana uda kuti utaure naye hanzva dzengu inotenge yakadyiswa here kana kuti yakaita sei haatombofungi nezvazvo kana haatofungi ukaona munhu anoti dzimba wotenga dzitete muchanetsa ime muchataurabudhi wenyu anoda mudzimai wangu handisi atete vanonetsa asi ukazoona ah. ndakutaura ndakambokuudzawo nyaya yakadai amakuremangani zvaunoziva aiwa ufanira kubuda kumamuroora paproblem muroora munofanirwa kutsvaga solution itoisa apa togadzirisa vana woita mwana orit iye paanouya muroora pauri apa ari kumbofambo here ari kumbotaura tiri kufambo here aiwa pandakataura naye nini akati tivari kufamba saka vana unofanirwa kuvakurudzira kuti vapote vachiramba vachidi vachifamba havaziviwo pachaitawo zambuko ravo chinonetsa zvinhu zvacho vanozviita musecret handiti inini dai wachiti ndimbofamboonawo kana ndimbowaratidziwo inini kwandinoendawo kwandinogona kufamba nawo vanenge vachingofamba wega izvino hapana kana chiri kubuda vachiswera vachinyepera vachingoenda kwavanonyeberwa a ah, ini ndaneta nazvo ini zvikanetsa izvi a ah, ndikutsvagira hanzvadzi yangu mukadzi zviri nani vaite two kuti aiwa kana dzimwewo dzimba dzaachatengawo iso muzita remumoyo muchatinyarira vana muchatinyarira bit momutsvaga mukadzi wosvika urega kubara wodi ndoba ndozoona ka kuti ndezvekuidi sa obva adii mwana wevanhu uyo waunenge waparika ah, hapana zvinenge handitii problem handi anenge ada murume eh. ah, mheno izvo eh, ndozvatakutoita ha ah, because zvanetsa izvi mm. ha hapana kwatingasvike chokwadi aiwa sogatidai ini ndichaendako unoona muroora wako Ndakaona muroora wako ndichamuunza zvekuti tifambe. Ndandafunga mai vaya kuya kwakamboenda neni ndaita zvangu mamiroro angu. Ikakuya kadu saka ndokudai kuti hawandiunzi. Tochi ndochimuudza kuti tiinde. Aiwa akabvuma ndichaenda inini newe nemuroora wako kuti ndimbofamba nemuroora timbosiya kuti. Ah baby. Mm. hameno zvandongonzwa so handisi handisi kuyemera nhasi handisi kuyema eh. but esh gumbo rangu iri nezuro ndendakakanganisa kutseka esh ah, eh, esh oh, ukona bvisa bvisa socks esh unikwadza oh, eh. ita zvezvaunogara uchindiita zvezve

Eh. Eh. ingoputira eh, idayo isa maoko ako ehe kaka antiwa sorry bebi wangu icho vakachimasta chigemo kuvasaja unogona zvako urufila se zviri kunakirira mm. Mm. Mm. aiwa unoziva bebi vanhu ndosavachimondibvunza kuti kona muchengetereko mukadzi uyu

Eh, zviri nani nani eh, unoita uchida eh. but bebe unofo- unoona sei ndakakuvhurira kana kanengerekeni kamassage para koti uchiita uchiita izvozvi Uno- iwe uno- unotraina vanhu iwo rako ndiri kutraina vanhu kwete zvoti ubate vamwe varume vanenge vachiuyawo ya ipapo mune magona eh wotraina vanhu vachinenge vachiita nengerekeni vanenge vachiita izvozvi basa izvi zvine mari kaizvo eh aiwa apa zvinenge zviri nani ndogononorova tumadhirini maraunzi nenda unyatsofamba bobo bebi auna kana kachimunya here nditoda kari kasadza chaiko chaiko eh, eh, ndiro sadza unochisiya kuti murume wemuzimbabwe kuti mm. sadza eh. izvi zveturaisi raisi izvi ndozvevasikana vadiki izvi mm. zvase

toenda tiri three toenda tiri vatatu tinoona kuti kuti dambudziko ndere handi zvandiri kutokuudza kuti dambudziko ndere muroora uchazvibata uchazvionaizvozvovamwe iyeyuyu hadhadzi yangu ndiyo uzorega kuzvara ega vamwe vachisa uchizvara zvimwe zvezvi vamwe vanenge vakangoyewo nemhepo dzavo hai kana kurege kutaurisa unozoti ndoda kutaurisa nokuti ndiri mumba mangu asi betika ayo saka iwe chiita zvawataura iwe taura naye kana asi akaramba decision yandatopa ndiye ndiri kuita hazvidi haa ndozvandiri kutoita asi iye akabvuma mhm. kuti aiwa ngatiite se ngatiendei ngatifambei toenda tiri three tonoona kuti dambudziko riri kumusha kwedu here kana kuti kwake kana riri kwake tinotaura nemuroora toenda naye obvuma asi inofunga kutorona kuti yako umbosimuko nemwana mai vako muri vaviri nekuti chakadzisa kumuroora hanzvadzi yangu haindinetsei anotobvuma chandiri kutotya muroora uyu achitya kuti zvekumusha kwavo zvinobuda Kana sauro unozanda achito prepare kuda kuuya kumba kwako. Nhasi chaiye ndachida kuuya kumba kwako. Zvinhu zvachina basa nemi soko. Kana sahwi kana ndandangobatikana unozanda mazuva ano nema chando chiri kwe chishamwari. Hausitonzwa kana voice chaiye rakatoenda nini nawe flu. Aiko kwatonora. Asinganzwa zvakanaka. Kwatonora. Aiwa get get well soon dear. Get well soon. Thank you, thank you. Eh, Savira uchindonda pano ka. Eh, uyu kuuya nemoyo unorwadza. handirari kumba ukune kukufunga samira mm, uri kufunge kune munyaya mwana ah, sawira kana neutuna muviri wangu watopera ndinofungisisa singaiti but murume wangu anondikamfota anondikamfota iweye dzimwe nguva ndotozongotanga ndotongochema ndega kuti zvichoka ndichazosvika kupi nemurume wemushuwa makamfotira anondita iye anoratidza kuti anondida but mwana anongodii Tafamba tafamba tafamba kupi takapinda pasi pemvura apa tichiendeswa nemapostori tikadyiswa inonzi chi tsvina yembwa iya tsvakiswa mwana ndaneta ini sauti Okay, so ndandifuna kunzwisisa asi chandoda kuti uzive murume asi mwana wamai vako sahwira ndozviri kundidya moyo nokuti wanzi angobuda kunze uko Akangomutamba nevana vevamwe kunze uko akangonzi ndamuita ndave ndave nepamuviri noo hadzoke. Ndozviri kundidya moyo sahwira izvozvo izvozvo because murume wangu andakatarisa murume wangu anondida veduwe anondida chero ndikanzi sahwira ka handina kana nerekutotaura because ndikada kutozvifungisisa chaiko ka ah, uri kutoona kuti muviri wangu wadzikira kuzviona sahwira mumba munongodiwawo kamwe kanoti nyee nyee mm. ukabikawo chikafu uzoti une mwana ndizvozvo Okay Sam, inga ndichifunga kuti dei wa wambofamba. Kuti Sam ndakumva tichaenda madoctors takaenda akapera mari murume wangu akapedzisira ngoti eh ngatigare mukadzi wangu mwana achave nenguva yemwari. Pane vamwe vanonzi muchembere soko vandinoziva kana kuti muchembere chitungunda vanobatsira zvisingaiti. Kupi? Aiwa ndinoenda newe kana wakasununguka. kuda zvingaiti vanokwanisa kugadzirirwa zvinhu zvako zviri kuitika kuda mm. zvingaiti zvandichaita ndichamu ish ndichatoudza murume wangu ndichamuudza murume wangu ndimuudza kuti anobvuma here because yangangoti achigarako mukadzi wangu waneta nezvimwe zvinhu zvauri kutomwiswa izvi zvisingatomboite aiwa ndikukanzwa kuti baba varamba sawira asi zvimwe zvinhu ndezvekuti newe unosimuka uri wega unosongo wega woenda umboti uri kuya kwangu woendawo ufamba unoona kuti unokwanisa kuona here rubetsero nokuti wakagarira moko aiwa zvekubhadharisa usawaremisa we kana uisipo mari ndinokupa nokuti chandoda kuti iwe ufare Zvino paunenge watoti utoronga kazuva rekuti undiperekedze. Aiwa tinoronga iwe ndiwe uchaona zvekuudza munhu wako wondibvisa pawakasununguka nditi. Ndizvozvo sa. Okay anyway sawira. Time dzangu dzati fambei ndoda kunosangana kane. Ko iwe anonzi tete urumbotaura wamboona kuti tangu. Ah tete ndandinoona so. aiwa ngatisenyaya tete ndikuudze ndoda kunosangana kana mufesi wangu natwo mm. wagona kusahwira waita basandiperekedza kati unomuona nokuti ndakamuudza ndakamuudza kwatori chinin'ina changu akamuudza vanhu vedu weonline avandizvozvounoona bamukuru awaraitisaira wagona moyo uzomotoa advice thank you baby nekundibetsera kwaunondiita every time uko handizoti vamwe varume vanozviita here kune vakadzi vavo izvoivo Ati vanhu havafanani kavese, saka ini ndinongo ndizoti takangokura tichingozviita izvi chizviitiswa nana moms saka takatojaira haisi kuti hanzi iwewo ndi unofakitse masi kuti mukadzi ndiye anofanira kubika kana kucheka maonyeni hapane nhau kusakuitira mwana ibebish hmm? nhau kundidya moyo singaite bekuti tichazoita sei pamwana ndeipi kwautari nezvaye

Hmm? Tane shamwari yangu yanga yandiudza kuti chii? Yanga yandiudza kuti kune kwaanoziva. Hmm. Kwaanoziva kunobatsirwa singaite saka. Watanga nenyaya yemareferrals. Ndakakuudza kuti I'm not interested in going anywhere, any hospital and seeking any medical as, uh, assistance. Inini I'm okay. Inini ndakambokuudza kuti ndine problem newe. tozviziva baby i don't have a problem with you pamwe ini handizive mwari ndiye anoziva ende mwana chipo chinobva una mwari ini handiziva kuti problem ndeyangu here kana kuti ndeyako so iwe usazvidye mwoyo why is it that ini handisi kuzvidya mwoyo hama dzani iwe hauna kuinga wakainga hama pano wakainga inini ndino wakabvuma ndakakunyenga ndina usina wakandinyenga ndakakunyenga ndino wakandibvuma ndakakunyenga usina mimba zvevana izvo zvinhu zvinozowanika handiti so don't stress over that thing don't stress over that issue so hapana kunganga kuri kuendwa hakuna maprofita kuri kuendwa hakuna kwadokta kuri kuendwa ini newe chero tichiwirirana zvichataurwa neshamwari and stop seeking advices from your friends kana nasi matombomubvunzawo ash pane zvamungotarika bati bp ash zvakataurika nani mkore unoyo wada uraramira vanhu iwo uchatopedzera unokuona you are putting much pressure on yourself instead of us kuti tifunge kuti mabusiness edu tinoboosta sei mabusiness you are thinking about people outside i know kuti eh. eh, unoda kundiitira mwana but kana pasina hapana taane four years and ndine dhera ndikambokurowa tauna mimba ndine dhera ndikambokuroera tauna mimba ndine dhera ndikambokuara ndikambokusauda tauna mimba aona mwana haunako but zvinomondidyiwa moyo no no don't stress over that i'm not protecting myself i'm pro also protecting, I'm protecting you handizive mwari ndiye anoziva kuti ndiana neproblem kana mwari azoti titemo tichaita mwana tichaita kana if it means kuti tichaita after 10 years kana mubhaibheri kune vakazvara after 10 years saka chii chakunetsa ipapo Okay, tichaita sezvamataura shumba. Eh eh, it's ita yakanaka. Eh? Andide kungana kusuwa anditi. Yeah, usasuwe be a good woman, be that woman that I married. I married you because the, for the love that I have for you. So don't stress over anything. Yeah, so ini niwe tiripo. Anditi. So usatye, usavhunduke, usavhundutsirwe nevanhu vari mustreet. handiti ya so mavheji ayi ndapedza kucheka ndese ndacheka mavheji so da uchamaisa manditi hmm. sanda uchekera mavheji eh. orit so onion iri right here kandiwedzerei yakawanda nyama iyi eh, ndikuedere onion iwe usavhunduke ndakuudza kuti tine tine nengerekeni eh, wakataura kuti shamwari yako inoda kuita baby shower nditi yeah i don't mind sponsoring that baby shower yeah the whole party yebaby shower ndichabhadhara mari umudze shamwari yako kuti i will sponsor that baby shower okay. yeah

handimbozvikwanisa yebo ndinaremadzi yaiva makoti yesu eh, ndikuti ndimakoti zvenyu munifananidza ka komiri yenyu yakatoda kufanana nemuroora wangu zve dzana ndikutoti ndimakoti tiri kumbakadiiwo

Komurisese. Ndiri right ni murise. Mati tsika onasi. Ah nasi ndabhoya kumugona ah, iko anditi. Mabana ba comrade ako eh, shiyaka. Anditi mimi amudi kuya. Eh. Mimi amudi kuya. Aiwa eh basa racho basa. Amudi kundishanyira osaka ndotoona kuti zviri nani ndiite sei. Eh. Ndi nditouya hangu inini. Asi kwakanaka hako. Ah kwakanaka ndine ndaremerwa. maundifunge saka zita kanyike kumahumbwe muchimhanya nadzo dzekumahumbwe hatsiridzo here dzakare ndachitoda nguva mm. eh, chera peno please excuse us unodzoka mbonobata batawo kitchen ko shamwari ndauya ka wave redi here kuti tiende Eh, shamwari ndakatombozama kuonesa murume wangu but ah, murume wangu ari kutochinga asi kavatongoda vambonzwa zvisizvo Nani, sawada kutorera murume panyaya yekuti murume anobvumira here kuti tiende shuwa ka ndofanira kutanga ndataurira murume because kachero ndikazonzi hudi wamari ndoku- ndof- mari ndofanira kuiwana kune murume iwe uri right right right right handako kuti mari ndinokupa ba kuasa hudi murume wakudanana apa tizotaura zvekudanana kana zvekusadanana tikutora zvemandiri kuenda murume wangu anondida ndakakudza zvekurongwa mumusha menyu ka uchazvionotidza kwadzizi kushenda musha ah, eh. nozoti chii Ah, ndanyatsodika. Ini ndandoziva kuti ndiri munhu webusiness handidi kugara. Saka muna Saka mava ipapa- nemabusiness ideas here kuti kuoda Eya, chii? Ipapa handisina kugara ndiro kuti ndibude pane zvandiri kutomhanyira munhu akatondimirira ipo izvozvo izvo kuti haa handimbogari. Mm. Ini nenyaya yandinai nayo hanzvadzi yangu yokumwana wangu wangu. Mm. Ndangoti tibatsirane. Nguva yareba ndikakuti huya kumba hauyi. Munhu wandinongoona ndimakoti chete iwo hauyi. Ah, Chero muto makaona mukadzi wangu matoona inini. aiwa iwe tinofanira kutomboonana bhudhi nasisi vana vemunhu mumwe chete totaurirana makoti ndogona muudza zvimwe zvacho unonzwa vachiti ah, makwenyu madii mataura nehanzvadzi yenyu imi madii madii saka ine ndatoona kuti ndikanhasi haarege ndimanikidzire nduwe ndikamirira kundicha ndichaya unongoita ndichauya ndichauya ndichauya hanzvadzi handa unoti hazvidi hai taiti orit its fine since mati muri kumhanya tete ingoti kapukapu nyaya dzenyu tionoti Kabota kemurwere. Kumuroora aripi? Ah, aenda kuno shamwari. Moziva imwe shamwari chake chinonzi Bvanyangu so chine zvirasta rasta chache. Mm. Eh, ndo chamutora pano makuseni ame no wangu toda umborwa maraunzi. Gara nyaya dzevakadzi ndingade kuzozipinda here stereki. Oh. Eh. Saka zvanaka zvenyaya yangu yakutaurira. Ah, taurai, taurai. Ah. Asi uyu musikana wangu handasho. Aenda hasi kunzwa izvatotaura. yani mati madhiri maono anonzwa shona oh. eh, saka anenge ane makuwamashona ah, kuno kuya mane hama akazongosangana anotaura nyaya ndinayo tingoti gangaga mm. inyaya yekuti inini ndafunga kuti ah timbofamba mochitida kufambira chei zveguva rababa here kana kuti ramai kufambira iyo yekuti uite umana

akabvunza ah, but andifunge kana chamuruva andifunge murume wangu akazvitenda izvozvo because nemadiro anondiita anotondika mukota every time anditozive kunoita sekana mupfungwa dzangu adzitotomboshanda zvakanaka aiwa dzeshe anditozivi serious uye kuti kushanda anditotomboziva ndosaoitona ndikutoona izvi Unosaka nje tadzishanda. Ndikushanda chete adzishandi. Ndikutadza kungobuda. Haugoni unoita ugrosa. Kana uchamboenda kumba kwa kwa sawira. Kana uchamboenda kupita ungobuda toenda kwa muchembere soko. 30 minutes unenge wapedza. Izvo zvimurume wako kuti adigoma mukadzi uchaita sei? Thank you. ah, muri kuti chiko tetezi nditori serious ndine kwandikatomboenda handiti kupi but muchiri kwaka zvandikakuudza ndikakuudza ndikati ini madhire nyaya zvokuti munondikrietera nyaya muchindiitira itira ini hande zvekumhanyirwa kumberi aizvozvo ndikuzvinzwa hanzvadzi eh, saka chinzwa unzwi ndakambokuudza ndine problem nenyaya yemwana here nini iwe unogona kusava neproblem asi isusu tito neproblem problem yenyu ndeipi iri pakuti dzinza rinofanira kukura dzinza rani redu ah ende munopukudza imi midzinza racho vega kunoti nani na problem dzinza ini ndiri mukadzi eh. iwe ndiwe unotokudza dzinza redu ah. ndotoda vazukuru saka pa makambomhoreswa muchinzi mhorei musina muzukuru anditorina kamuzukuru makamhodiana kakuti mhoroi mitete vasina muzukuru

hazvitomboda nyaya dzevanhu airi hadzitomboda kana munhu wekunkana muchida kana muda kutiwirira nezvezvizvi musataure nyaya dzekusazvara kwangu nekusazvara kwemukadzi wangu ngatichitaura nyaya dzeupenyu eh, handene upenyu tikuda kuti unozoti mukadzi anotoitawo stress kuti sei ndisiri kuitawo iye akauya kwamuri here akakuudza kuti ane stress Ayo izvo ndotogara ndikatombotaurawo naye. Akati chi? Asi kuita kuti mwe tete zvinhu zvikuramba. Eh zviri kuramba tu zvikurambira tese. Isusu manje tatauda kuti tikamboti fambei takadaro tiri 3. Kana kuti tombofamba tiri 2 ini neni. Tinonzwa kuti zvandakanzwa unonzwa zvandakanzwa. Zvamakanzwa nani? Zvandakanzwa kwandikamboti fambei. Imi makanzwa kuti chi? kune vamwe mbuya vakatibatsira so aivo vanobatsira vakati chii tainikakozi muchatondibhowa izvi zvimaramba muchitaura ende munoziva eh, titori mahwani wayasaka imi muri kunyatsoedza kutaura kuti chii usati wadambura hwani iye yangoshita kuti unogona kudambuka ndiva ndangotaura zvisikana usati kuchidambuka usati uchidambuka plus makoti anogona kuzosvika hazvizotauriki Inini ndandotofunga kutombokutsvagira munhu wekuti ungoona kuti unozvara here kana kuti hauzvara. Munhu iye haasi ukuti aparadze imba yenyu. Ayo ah. takatowirirana tikatonzwisisana haasi kuparadza imba. Asi kuti ungoti ungoona kuti zviri kubuda here kana kuti asi mukuedza kutaura kuti ndakarara nemukadzi wani here kumusvika ndisvike pa 45 years dzandinadzo aipapa handizivi

zvese murume wangu anondibatsira kubika zvese anoitira zvese butmereje yekubatsirana kubika chete varume vanoda vana yes ndozvamuri kuda wedza kundipruvira izvi zvinoti handina mwana saka vakadzi ndada kutarisa vakadzi vandikarira navo vanodarika 100 saka ndione problem ndosa inini ndosa ndoda kuzvihaida inini paside pangu kuti ko kaneni ndikazobuda ndichinzi inini ndine problem saka ngatifambe kana zvabuda zvakadaro aiwa tongosiya zvakadaro eh. eh. saka izvi munhu wenyu wamuda kuinzai ka ngatimbomirei aiwa hatimire zve toda kuona kuti because zvauri kutaura pamwe zvazvo zvongobirabirawo vanodii apa toda kumbotsvaga munhu kuti tione kuti iwe unozvara here kana munhu ye akaita nhumba atotaura kuti mwana anochengeta haana kana problem neyekuti mwana chazodii ndikazodii vanonetsa handide zvekuzotanga kubviswa masimentenance akawanda apa anochanounza mari mataura makati munhu ane murume wake kuti anga ane murume ane mumwe mwana nemumwe murume anditi eh. eh, saka zvinozonetsa kwaakanobeause ane ah, mataura kuti mukadzi wemunhu aiwa asi mukadzi wemunhu wandiri kutaura hmm. munhuwo akatomboitawo imba ikaramba ane mwana wake one saka anga arimbotsvagawo munhu anongomuzvarisa kuti angoitawo vana vake two akati mwana ndinochengeta kubasa zvese anoenda hana kana problem Saini ndiri mauda kukandira munhu akundikana marriage yake. Hakusi kukandira asi kuti toda kuona kuti kuti isu toda kutsvaga problem kuti iri kunani. Eh, but musati maita mazvese zvamuri kuita izvi zvateteka mofanira kuziva kuti nemuchato. Eh, ndozviziva. Eh, saka handida hangu kuti ndizova muchato wangu unenge rekeni. Ende munhu wacho wamuda kurongera wamundirongera ngaazigara aziva kuti ndine muchato.

iwo but iwo tete betu unovaziva problem yavo ti vanitaurisa ah, apa apa vanopa wanzi ndakakuudza uchipinda mufamily inewo kuti stay away from my sister kana tosvika kupi tisina mwana hmm? tosvika kupi tisina mwana rega hangu ndingoenda hangu kun'anga iya yanga ndaudzwa neshamwari yangu ndiende kunimbonotraya kuti zvakamira sei haina ha kun'anga kana uchienda unoenda wega kun'anga ini zvokun'anga ndakakuudza ndakati i stopped yo kuenda ndakakuudza two days ago Ndatosakonza kuti vanhu apa ukudzokera futi kun'anga iyo yeshamwari yako. Uchanorombeswa zvimwe zvinhu zvausingazivi. Hanzi kuuchikwa zvino hangu ndinouchikwa because because O- a- nezvandari- Ukana wako uchiwa ukuchikwa kechi 15 manje. Uri kuzatoa ukana wachino uchikwa uri nouchikwa kechi 15. ndikuzviziva ndinozati vanhu vanenge vakasiyana apa ndikutonzwa ndanzwa kuti hanzi tete bheti vari vada kutotsvakira mukadzi Wasvinzwa kupi izvozvo? Ah, Ndopo unobhoera ipapa. Shinguwa ndasvika hapana kana chokudya auya zvanzi akaita sei. Ah nai. Ini zvekumafoto andina muzari handizvidi zvakanyanya. Choda. Ndokotera mwana mbuba wangu don't worry. Nai watondifonera ndine zvakawanda zvokuita svika kuno brother ndifunga kuti pane ungadai watoona kana huku mheni chaichai tombodurura ropa pasi. Yandida kukuudza mwana baba wangu kauchatoona kuti zvehuku ka kana kudya zvakana basa izvi. Ah, iwe unogara uchingovhura hombe ndokuziva nhasi wakura ipi makudzi pane nyaya mwana baba wangu as long uine mari mukati ah, kana kwaita mukwasha mbinga aiwa ndokwedu zve ah, ndokwedu ndozvatotomboti mundorara tiri kokubhawa hapana kana stress because ndoziva ndinomadhiri ako

Sadza racho harisitombopinda rombopinda pai? Aiwa, ndoda ndikudyise. Asi kana. Eh? Asi kana utombopinda. Aiwa, asi tombopinda nenhauya nenhauya ndatonzwa ichitonza nzi mm. he wati wati mm. tisebe toda kutsvakira mukadzi. Mm. Haisi kana nyaya. But nangu ini tetebet ndakuudza saka ndisister yangu ini ndoziva unoziva ndoteedza kana tetebet. Saka I know her very well. Saka I'm not worried navo. Pane problem yangu ndopashamwari yako bvanyanguya. bcause ndituma namajoinisana zvimwe zvinhu hameno zvamuda kujoinisana harove mutori rero musikana uya hayi bcause lifestyle yakandi handinzwisisi saka um, handikakuchinjire shamwari and tichitanga kudanana ndo zvandikakuudza ndikati shamwari dzako ishamwari dzako hadzisi shamwari dzavo handiti saka handikakusarudzire shamwari but Zvaakuita manje ka akudarikidza akudarikira mwero akudarikira mwero and handide kumaaproacha ndichizomudza kuti stay away from my wife but if she pushes me i'm gonna go to her and tell her to stay away from you ukaona izvezvi watoluza more than 15 kilo because of her hapana kutraya unouchikwa kangani unopedzera watova nemakensa nezvichichi uchingopariwa pariwa mudumbu uchitwase uchiuchikwa uchimwiswa hameno zvaukuiswandakakuudza ndakati mwana chipo chinobva kuna mwari mubhaibheri ndogara ndichikupa example kuti mami nemumwe munhu akamirira for more than 10 years saka iwatadza kumirira four years idzo

ndine shamwari yangu zve naye mukoma kudzi uza shamwari yangu handifungi ah, vanochinyatsoiziva but boom zvekuti shamwari kadzi shamwari shamwari kadzi eh. ah, mwana uyo nditi akaroorwa ari mumereji mhm. asi mbereko yaisi kudi haisi kutamba eh. isiri kutamba hama dzemurume dzatsvagira murume wachochi mukadzi wekuti vaite chi vaite mwana vada kupruvha kuti mwana adi abari mhm.

ndopatotora zvemwana wedu andikanenge akureunongoneka sei mwana unenge wazvarisana kune zvene mukoma kudzi mwana mukura after twenzi twenty chinyango akazouya mwana mwana ndewedu anongouya ndorasozvotarazvo pamwe anogona kuzokura ndafa dazi chibaba chacho kamurume uyu muna nekeshi zvekuti mwana wedu tozota kavati pane zvese achatoitaona isiri beta tozomutora mwana wedu kana zvanetsa isu ngatibetsere mwana uyu ko ndikabatwa unazizi vakaita zene here mungoma dhondo itambira bhora pasi asi iri tsoro ye makatoeronga naye munhu wacho kudhara tomhoka tomhoka ose munhu kawo munhu but aindoziva pekudzvanya ndaziva kuti ndakadzvanya imimi ndodzvanya uyu ndatoona chimwana ndoda eh? kana pasina hapana wotadza kungomirira four years dzawagara idzodzi munhu bhaibheri akamirira ten years

Wakanyengwa na tete. I understand you but uh, Ndini ndakakunyenga ndakakuudza futi last time ndini ndakakunyenga inini. Saka same same ndichangoita ka- saka havana pavanondinyengera munhu achindiudzira. Ende ndakavaudza ndakati stay away from my marriage. ah, vanhu vanouya kutongoti inini mukadzi mukadzi ndiye ane problem hakuna Eh, It's fine bvuma iwe unoziva kuti hauna problem saka zviri kudya papi? Eh, Sei vasiri kunongedzera kuti inini ndine problem? Ini handina history yemwana handina kana mwana kwandikamuka namwana wekunze. Ndatosvika ndatwa ne 45 years. dzawira musana kungoorera chienda vaya vanoti kwai kana dzaona musana dziende dzikuora ini ndikutoorera manje Aiwa handifasti ndoziva pane dzimwe zvandinomixa ndikatora mukaka ndikatora iya baby porridge yayo ndozvimixa ndomwa ndoti neyogati ah, finish saka ari kuya rini auye mangana because nditori panzara zvinokuudza Ngawe mangwana. Asi madhiri kamkoma. Eh. Tungotambira pasi. Aiwa zvinozoda kuita. Eh but chinhu chandiri kutya. Hadi kuti munhu azondiitira tekiteki because tine munhu wangu ndikufanana. Hatotodi tekiteki kuti totyira ini mukadzi munhu kuti mamuna mudzimai izvi. Ini mabhora enyu motambira pano pamba pangu. Chinozoita kuti aiti tekiteki ndogona mufadza kudarika mafadzi waanenge pane murume wake. Hazvitoita kuti munhu unowo

handiti mhm. aiwa unenge wapedza masport iwe uchinga ndototsvaga zvokuti ndimbodya chamama ei a ndapinda kuri kutyei handina history handina kana munhu wandikamitisa kunzi iwo wacho hapana saka waidzidza tini ndisiri kubrema tese hatisi kunakidzwa Tese hatisi kunakidzwa but i cannot go around ndichiratidza vanhu mustreet kuti isusu hatina mwana kana kutofamba tichiparidzira vanhu kuti hatina mwana thats why ndakati kuratidza kuti i can manage kuti ndisponse kana vanhu vane vana ndogona kuti kubvinza mashamwari ako kana ebva nyango wako ye mudza uenze vana vake vaya vagare pano ndoda kuvachengeta ndine mari yauinayo vanhu vakutofungidzira pamweyo uri kurombesa pamwe ndiri kutobatira pamuviri pacho uchitora uchitodya vana handina basa nawe but unoziva kuti nhandau kwandakaromba i work very hard handirari pamba panapa handirari panapa ndichishanda so zvataura vanhu ini handina basa nazvo inini newe chero inini newe tichiwirirana isusu boo